Kolleeginnen a Kolleegen, d'Nora huet am Ufank zu Recht drop higewisen, dass mer komplizéierten Zäite liewen, u geopolitesch Ausenanersetzung, Kricher, ekonomesch kann ee sech Suerge maachen, u Klimachangementer, déi een erlieft, déi Leit a Spuenien elo erëm ganz haart getraff hunn, et war awer och hei vir an Däitschland, wou dat geschitt ass. Mir hunn technologesch Entwécklungen, déi eis Aarbechtswelt an aner Deeler vun eiser Welt wäerte veränneren, Stéchwuert Künstlich Intelligenz. An d'Fro ass dann och, an dat misst eigentlech déi sinn, déi am Vierdergrond vun den Diskussiounen an der Politik ee stoen, Wéi äntwere mer op déi Defien, Wat maache mer, fir datt mer dat doe packen? An d'Politik mécht jo gären e Retour en avant, e bëssen en Oxymoron dat doen, mee wann een eng Kéier zeréckkuckt, da gesäit een och vläicht, wat ee ka gutt maachen, a sécher gesäit ee, wat ee falsch mécht. A vu Rente gi jo elo Projektiounen. Op 2070 gemaach, dat heescht a gutt 50 Joer. Da kucke mer eng Kéier zréck, Wat war viru 50 Joer zu Lëtzebuerg? Viru 50 Joer, ma do hate mer den nimmten Oktober 1973, e grousse Generalstreik an der Sidérurgie an am Land, an deen huet derzou gefouert, datt d'Politik huet misste changéieren. An d'Politik huet deemools noginn an se huet méi Matbestëmmungsrechter fir d'Gewerkschaften agefouert. A Gott sei Dank haten eis Virgänger dat gemaach an déi Aktioun gemaach, well domatten hat mer eigentlech d'Mëttelen, fir dat Joer drop an déi Joren duerno, wéi d'Kris an der Sidérurgie komm ass, den Drock ze maachen an d'Weeër ze fannen, fir déi dramatesch Kris, déi deemools komm ass, Et hunn deemools vun jo bal 30.000 Leit, an da schwätz ech net vun deenen, déi nach drun houngen, an der Sidérurgie geschafft. A vun haut op moar huet ee geduet, verléieren déi allegueren hir Aarbecht. Dat ass dann anescht gemeeschtert ginn, an et ass gemeeschtert ginn op eng Aart a Weis, déi ech fannen, déi och nach soll benotzt gi fir aner Transitiounen ze änneren. ze meeschteren. Et ass gesuergt ginn, datt d'Leit net hir Aarbecht verluer hunn, se hunn aner Saache gemaach an haaptsächlech hu se hir Akommes net verluer. Dat war net einfach, dat ass awer erreecht ginn duerch dee Verhandlungsmechanismus, deen dës Regierung a Fro stellt. Deemools ass dat iwwer de Comité national tripartite diskutéiert ginn. Dat war och net einfach alles. Do hunn een och misste Konzessiounen man, mee et sinn déi richteg Léisunge fonnt ginn. Et ass och iwwer d'Finanze geschwat ginn. An heibanne sëtzen nach vill Leit, déi wëssen, dass deemools eng Solidaritéitssteier agefouert ginn ass vu bal 10 Prozent. Déi hu mer am Prinzip haut nach. Mer sollen dat Instrument och ni ewechgeheien, well et kann een nämlech Waremärke gebrauchen. An deemools waren d'Steieren och nach fir déi Räich hei am Land méi héich. Den Héchststeiersaz, dee loung bal bei 50 Prozent. Haut si mer wäit dovun ewech. D'Steiere fir déi Ënnescht, déi waren ëmmer déi nämmlecht. An duerfir mengen ech, datt ee muss dorunner denken an dorunner uknäppen, och fir d'Zukunft. An dorunner houngen och Sozialreformen, well deemools ass och dofir gesuergt ginn, datt d'Krankekeesen net sech verschlechtert gi sinn, datt d'Pensiounen net verschlechtert gi sinn, mee datt do Verbesserunge komm sinn. An dat gehéiert zu deem ganze Sozialmodell. Wann een un d'Pensioune geet, un d'Krankekeess geet, dann ass et logesch, datt en och un déi aner Saache geet. An da mécht een dee Sozialsystem, deen dem Lëtzebuerger Land gehollef huet sech ze entwéckelen, da mécht een dee System futti. E Politiker, deen an déi Richtung geet, deen ass net am Interêt vum Lëtzebuerger Land a vu senger Entwécklung. Dee mécht déi falsch Politik, Kolleeginnen a Kolleegen. An duerfir musse mer eis net nëmmen als Rentner géint d'Rentereform wieren, mee insgesamt och fir all déi aner Saache wieren. A mir musse kloer. An ech mengen, ënnerschwelleg huet d'Nora dat och scho gesot, och prett sinn ze soen, Also mir kënnen och en neien néngten Oktober maachen, och dat ass méiglech. Mir kënnen och erëm eng Regionalstreik organiséieren, och dat ass méiglech. A wann d'Regierung dat net wëllt, da muss se mat eis schwätzen an da muss se higoen a mat eis verhandelen op allen Terrainen. Dat ass, meng ech, dat, wat sënnvoll ass. An dann zu de Pensiounen. Am Regierungsaccord steet eigentlech näischt iwwer d'Pensiounen dran, ausser dass se behaapten, dass a 27 d'Cotisatiounen net méi géifen duergoen, fir d'Ausgaben ze bezuelen. An och eng large Consultatioun wëlte féieren, wat een dann do kéint maachen. Large Consultatioun mat weem? Wien ass dann eigentlech representativ? Hei hunn fir d'Wahle vun der Chambre des Salariés hunn. 36 bis 37.000 Rentner fir den OGBL gestëmmt. Ech dann nach déi aner dobäi rechnen, LCGB an d'ALEBA, déi jo och da Lëschten haten, da komme mer do op ganz héich Zuele vu Representativitéit vun de Gewerkschaften. An da schwätze ech net insgesamt vun de Gewerkschaften, well fir den OGBL insgesamt an der Chambre des Salariés, do hunn eng ronn 130.000 Leit gestëmmt. Wéivill Parteien hunn esou vill Wieler wéi mir als Gewerkschaft hunn? Mir hunn nach déi Representativitéit, a wann een eis déi an d'Fro stellt, dann ass en eigentlech kee richtegen Demokrat, dann setzt en d'Demokratie a Fro. An och dat muss gesot ginn an dat muss een och gesinn. D'Madame Deprez huet duerno e bësse méi. Kloer gesot, an dat war op enger Table ronde den 18 Dezember, de Carlos, dee war nach dobäi, hei op der Gare am Centre culturel, an do huet se gesot, jo, mir missten déi Reform vun 2012, si dréckt dat da fein aus, weiderentwéckelen. Konkret huet dat geheescht, dass se der Meenung ass, 2050, dat dauert ze laang, bis déi Verschlechterunge kommen. Den Här Reckinger, dee seet dat méi brutal, Ridd eraus vun der UEL, mee si dréckt dat méi héiflech aus. Fait ass awer deen, dass dat weider näischt bedeit, wéi dass dat, wat de Sylvain schonn erkläert huet, vun där Reform, déi also déi Jonk haaptsächlech betrefft, dass dat nach méi séier soll goen. An haut huet den Här Frieden jo nach eng dropgeluet an d'Interview am Tageblatt, wou e gesot huet, jo et maache jo näischt bei den Pensionéierten, mee bon, bei den Jonken, do muss een awer kucken, datt dat nach ze finanzéieren ass. Niewent dem Fait, datt ech dat als, fir et emol onhéiflech auszedrécken, zimlech infekt fanne fir déi Jonk géint déi Al esou auszespillen. An dat mécht en net mat eis. Mir trieden an fir déi Jonk a mir sinn der Meenung, dass déi Reform vun 12 am Intérêt vun den Jonken muss ëmgeännert ginn. An et kann net sinn, dass en déi Jonk, 2012, wat ass geschitt? Do ass eng Reform gemaach ginn, déi mat sech bruet huet, dass en déi Jonk vun haut net méi trennt kréiche vun hiren Elteren, mee déi méi schlecht vun hire Grousselteren. Vun de Grousselteren op d'Elteren ass verbessert ginn an elo soll et erëm zréckgoen. An dat an engem Moment, wou et ville jonke Leit, an Dir wësst dat allegueren, well déi meescht vun eis hu Kanner an Enkelkanner a si wëssen, wéi schwéier et oft ass, fir sech duerchzesetzen. D'Prekaritéit op der Aarbecht huet zougeholl. D'Léin, well mer net iwwerall d'Kollektivverträg erreecht hunn, si besonnesch fir déi Jonk net onbedéngt déi beschten. A mer hunn och nach dann de Problem, datt d'Logementspräisser do sinn. Déi Jonk kënne sech guer net méi esou einfach eppes leeschten. A wa se da muer och net méi d'Hëllef kënne kréie vun hiren Elteren, ma da gëtt et ganz schlecht fir déi. An dat kann net sinn. Dofir brauche mer e Changement vum System. Mir mussen also duerfir suergen, dass wierklech eng Reform gemaach gëtt, mee eng aner Reform. Mir mussen ewech erëmkomme vun der Reform vun 12, déi muss verbessert ginn. Mir mussen op där anerer Säit och kucken, dass mer Mëttele fannen, fir deene Jonken ze erlaben, iwwerhaapt eng Carrière opzebauen. Well et däerf een jo net vergiessen, déi Zäiten, wou ee mat 17 Joer ugefaangen huet mat schaffen, déi sinn eriwwer. Ech wëll soen, ob déi besser waren, also ob dat esou gutt war, datt ee scho mat 17 Joer huet misste schaffen. Mee haut ass d'Formatioun vill méi laang, brauch ee méi laang Zäit, bis een aus der Formatioun eraus ass, bis een ufänkt. A mir hunn dat och emol eng Kéier an der Chambre des Salariés gerechent, mat dem System vun 2012, dee mer hunn, souguer wa se bis 67 Joer gi schaffen, oder bis 70, da kënns de nach emmer net op déi Pensioun, déi deng Elteren emol haten. Déi kënne se net méi erreechen. An dat ass eigentlech ongerecht, vollstänneg ongerecht. An duerfir brauche mer eigentlech duerfir eng Reform. Da gëtt behaapt, Dass mer déi Reform bräichten aus finanziellen Ursaachen, well de System wär soss net ze halen. Et ass schonn drop higewisen, déi Pronostiken op 50 Joer, wat kann een domatten maachen? Ech sinn do nach ganz skeptesch. Mee et huet een och nach, an do ass drop higewisen, eng Reserv vu 27 Milliarden. An d'Diskussioun misst eigentlech elo drëm goen, Wéi benotze mer déi? Wéi setze mer déi an? An och do kënnt een Ännerungen maachen. Am Moment ginn déi Suen op der Bourse agestallt, agesat, mat alle Risiken, déi een do huet, well et sinn och scho mol e ganz Rëtsch vu Bourse krache ginn. Dann sinn Bänker zu e fort, da si se guer net méi do. A mir hunn eis och do mol d'Fro gestallt an och an der Pensionärsabteilung driwwer geschwat, anstatt datt mer, D'Promoteure vu groussen Investfirme wéi Black Rock oder den Här Jeff Bezos oder den Här Elon Musk a Company d'Suen zur Verfügung stellen, fir datt si kënnen nach méi Profit maachen, kënnt een och déi Suen an de Logement, a sozial Infrastrukturen, an déi richteg Betriber, déi een eppes maachen, wat der lokaler Ekonomie an der regionaler Ekonomie zegutt kënnt, wat handfest ass. wat sënnvoll ass, doranner investéieren, anstatt dass mer se deenen aneren, déi et net brauchen, déi eigentlech sollten eng Räichesteier bezuele fir de ganze System ze erhalen, anstatt dass mer deene se nogeheien. Da gëtt behaapt, Jo, d'demographesch Evolutioun, déi wär esou, datt et keen anere Wee géif ginn. Bon, et gëtt eng demographesch Evolutioun, et gi méi Leit iwwer 65, wéi et der gi sinn. Zu Lëtzebuerg sinn dat am Moment bal 13 Prozent. Dat ass manner wéi den Duerchschnëtt an Europa. Dat huet natierlech en Impakt, dat wat eng Gesellschaft brauch um Niveau vun der Gesondheet, de Pensiounen, et ass net nëmmen d'Pensioun, et ass och d'Gesondheet, et sinn d'Soins, d'Dépendance, mee et huet awer och e positiven Impakt op d'Ekonomie, an net nëmmen, well d'Santé muss Leit hunn a well déi aktiv sinn, mee och well muss investéiert ginn an d'Mobilitéit. an d'Renovatioun vun de Gebaier an technesch Innovatiounen, an do ass och eppes, wat Der gesitt. An da gëtt net ervirgestrach alles dat, wat den déi Senioren, déi eeler Leit eigentlech an der Gesellschaft leeschten. De vill vun de Benevolatssaachen, déi an eiser Gesellschaft lafen, déi lafen, well en Eelerer sech do engagéieren. Vill Veräiner fonctionnéiere just iwwer DW an do gi Saachen och geleescht an dat sinn och Investitiounen. An dann däerf een net vergiessen, alles dat wat déi eeler Leit an der Gesellschaft fir hir Enkelen an fir hir Kanner organiséieren a maachen, och dat ass en Apport social, deen eppes wäert ass. A mir mussen net an eng Richtung goen, wou d'Pensioun, eigentlech en Almosen ass oder just eng basesch Ofsécherung, wou just nëmmen dat Énnescht ofgeséchert ass, eng Pensioun, déi muss engem erlaben, gutt, ordntlech, wierdeg weider kënnen ze liewen a sengem Liewen an muss een och géint den Aarmut schützen. An da komme mer och eigentlech op d'Realitéit vun de Pensiounen zu Lëtzebuerg. A wann ee kuckt, et ass scho gesot ginn, déi ominéis Pensiounen iwwer 8.500 Euro, dat sinn der ganz genee 0,04 Prozent, déi een d'Chance hunn, esou eng ze kréien. Derniewent ginn awer dann 23 Prozent deen eng Pensioun hunn ënner 2.000 Euro, an dat ass ganz wéineg, wann s de mat deenen Suen zu Lëtzebuerg muss liewen, dat gëtt schwéier. D'Duerchschnëttspensioun vun de Resident, déi déi eng ganz Karriär zu Lëtzebuerg hunn, déi läit bei 3.200 Euro. D'Mindestpensioun bei 2.245, an dat ass ënnert dem Seuil de pauvreté, esou wéi de Statec an all d'europäesch Institutiounen e festleeën. An et ass och scho gewise ginn, wéi de Risiko vun der Pauvretéit an d'Lut gaangen ass. Wann ech gesot hunn, all véiert, all 23 Prozent vun de Résidenten, déi hunn eng Pensioun vu manner wéi 2.000 Euro pro Mount, dann heescht dat konkret, dat ass all Véierten. All véierte Rentner ass also net räich, en ass aarm. A mat deene Rente kann een net an en Altersheim goen. Den Duerchschnittspräis, dee mer ausgerechent hunn, eng Enquête gemaach hunn, wat dat kascht elo fir an en Altersheim ze goen, dat sinn 3.200 Euro. Dat heescht, mat der Mindestpensioun geet et souwisou net duer. An heibanne sëtze vill Leit, déi dat genee wëssen. Mir hunn oft driwwer diskutéiert. Mer wëssen, dass dat net duergeet. Duerfir gëtt jo dann esou eng Allocation de gérontologie da bezuelt an esou Saachen. Just eigentlech missten d'Pensiounen erhéicht ginn. Du muss jo net froe goe fir Hëllef ze kréien, well s de eng Pensioun hues, déi net duergeet. Et misst normal sinn, dass eng Pensioun misst mindestens esou héich sinn, dass de kënns an en Altersheim goen. Ënnert deem Seuil dierf et eigentlech keng Pensioun ginn, dass de dat gemaach kritt. An dann kënnt derbäi, vun deenen, déi en do an deem Problem sinn, dat si 77 Prozent vun deenen, dat si Fraen. 32 Prozent si Männer. An do gesäit een och erëm eng Kéier, dass mer eppes mat duerchleefen. An d'Altersarmut, déi ass besonnesch bei de Fraen vill méi héich. 75 Prozent vun de Fraen, déi kréien eng Pensioun, déi méi niddreg ass wéi dat, wat ee brauch, fir an en Altersheim ze goen. Wann déi net d'Chance haten, datt se nach eppes op der Säit haten oder datt se soss gehollef kréien, da geet et net duer. A fir dat alles z'änneren, dofir brauche mer, Kolleeginnen a Kolleegen, eng Reform. Awer net eng Reform, wéi se elo eise Politiker virschwieft a wéi se och schonn 2012 deemools virgeschwieft ginn ass a probéiert ginn ass ze maachen an zum Deel réusséiert hunn. Mer brauchen eng, fir den Aarmutsrisiko erofzesetzen, Fir jiddwerengem eng Pensioun ze ginn, dass en ordentlech a sengem Liewe ka weiderliewen. Mir mussen den Ecart zwëschent de Pensioune vun de Fraen an de Männer weider a rapid verréngeren. Mir mussen deene Jonke Gerechtegkeet ginn. Si mussen erëm mindestens dat kréien, och wat hir Elteren hunn, an net manner kréien, wat hir Elteren hunn. A mir brauchen och keng Automatesch Verschlechterungen, wéi dat elo mat dem Ajustement virgesinn ass, wat de Sylvain erkläert huet, wou mer wierklech dee Moment net nëmme dann déi zukünfteg treffen, mee och déi, déi an der Pensioun selwer sinn. Mer mussen och. De Rechemodus fir deen Ajustement änneren. Am Moment gëtt gesot, wann ee méi wéi 24 Prozent, also dräi Mol déi 8 Prozent d'Cotisatiounen, 8 Prozent de Patron, 8 Prozent de Salarié, 8 Prozent de Budget, wann do déi 24 Prozent eriwwer ginn, dann a méi gebraucht ginn, da gi mer net an d'Reserve kucken, da gëtt emol automatesch den Ajustement efgebaut. Dat heescht, wann et iergendwann enker. 24,1 Prozent ass, dann ass e Problem. Am Moment läit bei 22 Prozent an eppes, ass also nach Sputt do. Just, wéi gëtt gerechent? Normalerweis géif een da soen, da kuckt een, wat kuckt ee wat een erabbere kritt a wat kuckt ee wat ee brauch fir d'Pensiounen ze bezuelen. Dat ass awer net esou. Bei den Dépensen déi gekuckt ginn, do gëtt och gekuckt, Wat d'Pensiounskeess an d'ADEM fir bestëmmte Moossname bezilt, do gëtt och d'Paie vun de Leit, déi an der Krankekeess sinn, wat eigentlech fir mech misst iwwert de Staatsbudget lafen, déi ginn och do consideréiert. A wann een do nëmme giff d'Rente selwer an déi Rechnung erasetzen, da wäre mer Vill méi wäit ewech vun dem Moment, wou den Ajustement kënnt kippen. Da léie mer nämlech bei 21 Prozent, well ronn 6 Prozent vun deem, wat do benotzt gëtt, dat si lafend Käschten an dat sinn net d'Dépense fir eis Renten, déi do berücksichtegt ginn. Dat ass dat, wat de Sylvain drop higewisen huet, wou een och de Rechemodus misst änneren, dann hätt een och do méi en anere Sputt. Da ginn et natierlech all déi Méiglechkeeten, déi hien opgezielt huet, fir Suen eranzekréien. An d'Sue, Kolleeginnen a Kolleegen, sinn do. Mir hu genuch Suen hei am Land a mir hunn och d'Méiglechkeet, fir déi ze benotzen. Et muss awer de politesche Wëllen do sinn. Eng Verléischtungsverschlecht-, eng Leeschtungsverschlechterung an eng Politik, déi eigentlech ufänkt, de System ausenanerzezéien, an dat ass eigentlech dat, wat geféierlech ass, Dit féiert derzou, dass maer déi Solidaritéit, déi mer op der Basis vun eiser Sécurité sociale hunn, dass déi net méi fonctionnéiert a gesot gëtt, Du kriss eng Mindestofsécherung a fir de Rescht muss jiddweree sech ëm sech selwer bekëmmeren. Dat profitéiert sécherlech den Assurancen an dem Finanzsecteur, awer dat profitéiert op kee Fall den Duerchschnëttssalarié, den Jonken, Dat profitéiert och emol net deene klengen Indépendanten, deene klenge Baueren, déi alleguere vun hire Verbänn vergiess ginn, well iwwer déi schwätzt sech emol déi Fédération des Artisans net. A se sollten eigentlech, esou wéi en déi soen, do braucht een an eng Gewerkschaft ze goen. Ma déi kleng Indépendanten, déi brauchen och net an d'Fédération des Artisans ze goen, well se ginn net vun deene vertratt. An et ass eigentlech e Skandal, dass mir mussen matdenken, och fir déi kleng Leit, déi als Indépendant schaffen. An dat ass eppes, wou ee sech, den Här Reckinger sech sollt eigentlech a säi Buch schreiwen, dass en do soll emol drun ophalen, ëmmer nëmmen dat ze soen, wat en déi grouss Banquier'en soen, wat en déi Räich, déi Ultraräich am Land soen, an net sech ze bekëmmeren ëm déi, déi en wierklech de Wuelstand laaft schaffen. Dat sinn Déi kleng Leit, dat sinn d'Salariéen an och déi kleng Indépendant, déi wierklech schaffen an oft ënner komplizéierte Bedéngunge schaffen, mat hiren Employéen an sollen déi ënnerstëtzen. An domatter kënnten eis Reserven och benotzt gi fir gescheit Saachen ze maachen. Wann ee sech also un de System vun eiser Sécurité sociale attackéiert, wann een den Dialogue social kleng riet, Wann een net benotzt, wann een de Rôle vun de Gewerkschaften an anere sozialen Organisatiounen erofsetzt, dann zerstéiert een d'Cohésion sociale an dann verstärkt een d'Ongläichheeten an d'Injusticen, déi esouwisou scho bestinn. An dat, Kolleeginnen a Kolleegen, dat féiert och dozou, dass soumat och e Land wéi Lëtzebuerg kann ufälleg gi fir rietsautoritär Tendenzen, fir falsch Politiken, wou d'Demokratie lues a lues kann a Fro gestallt ginn. An dat ass eng Politik, déi ass net am Interesse Vum Land, och net am Interessi vun der Groussregioun, well mir denken net nëmmen am klenge lëtzebuergesche Rumm, mir denken un all d'Leit, déi op deem Raum hei schaffen, an dat sinn och déi Leit, déi an der Grenzregioun wunnen, déi bei eis mat organiséiert sinn, déi mat eis kämpfen fir eng besser Zukunft, fir eng gerecht Zukunft an eng solidaresch Gesellschaft. An dee Match Deen hu mir als Aktiver an duerno als Pensionéierte gemaach an dee maache mer och weider. An ech sinn iwwerzeegt, wa mer gebraucht ginn, da si mir do. Mir si prett fir matzemaachen, fir e Kampf fir de lëtzebuergesche Sozialsystem oprechtzehalen, fir gutt Leeschtungen. An an deem Sënn, Kolleeginnen a Kolleegen, soe mer, Fangeren ewech vun eise Pensiounen, Fangeren ewech vun de Pensioune vun eise Kanner.